Germaniýa döwletinden size ýene täze iş orunlary bar. Salam mähriban adamlar. Bu gün menden size ýene bir gowy täzelik. Germaniýa döwletinden size ýene täze iş orunlary bar. Aýlyk ýagdaýy bir müň sekiz ýüz, iki müň bäş ýüz dollar aralygy. Ol iş görnüşleri sklad we restoran işleri bolup, aýal, erkek adamlar isem bolýarlar. Galan maglumatlar üçin profildäki nomera jaň edip, maglumat alyp bilýäňiz. Slowakiýa döwleti barada öň birnäçe reklamalar size düşüripdik. Men bu gün size ýene Slowakiýa döwletindäki iş orunlaryny aýdyp geçeýin. Olar erkek adamlar üçin maşyn zawod, aýlyk ýagdaýlary bir müň, bir müň dört ýüz dollar aralyk, ondan başga-da bonuslar, premiýalaram bardyr. Daşary ýurt meselesinde Dünýä Syýahat kompaniýasy mydama siziň ynamly kömekçiňizdir. Ýene men diýmek täzelik bar. Bu günki iş görnüşimiz gaty gyzykly. Marožny seha işgär gerek. Wiý, haýsy döwletdigini aýtmadymmy? Elbetde, Estoniýa döwletine. Biz erkeklere bolýar ýa aýallara bolanok diýip aýratynçylyk edemzok. Erkeklere-de bolýar, aýallara-da. Galan maglumatlar üçin profilde hem nomer bar, hem adres bar. Isleseňiz baryp gürleşip bilýäňiz, isleseňiz jaň edip gürleşip bilýäňiz. Biz bilen hökman habarlaşyň. Bu gün size Litwa döwletinden uly täzelik bilen geldim. Bu günki täzeligim diňe Türkmenistandaky däl, dünýäň ähli künjegindenem siz o ýere gidip bilýäňiz. Litwa döwletine sroçny ýagdaýda iki ýyllyk kimlik oňaryp berýär. Işe ýerleşdirme hyzmatam şoň içine girýändir. Galan maglumatlar üçin profilde nomerler bardyr, arkaýyn biz bilen habarlaşyp bilýäňiz. Öý, ty russki panimaýş? Nýet, dawajy türkmenski! Bu gün sizi Rossiýa döwletindäki iş görnüşleri we üç ýyllyk iş wizalarymyz bilen tanyşdyrmak üçin geldim. Rossiýa döwletinde öz bilýän iş tejribäňize görä dürli işler tapyp bolýandyr. Aýlyk ýagdaýy sekiz ýüz dollar, bir müň dollar, bir müň iki ýüz dollar aralygy öz iş tejribäňize bagly. Rossiýada köp zatlar gymmat, alýan aýlygymyz biziň rashodymyza-da ýetenok diýip pikir edýän bolsaňyz, iýip-içgiňiz, ýatjak ýeriňiz hem berilýändir. Aýal hem erkek adamlar ikisinde hem bolýandyr galan maglumatlar üçin profilde nomer bardyr jaňlaşyp bilýäňiz sag boluň. Men sizi Gazaga kitýän. Gazaga gidesiňiz gelýämi? Meň bilen bile ýörüň. Gazagystan döwletine alty aýlyk iş wizalarymyz we işe ýerleşdirip berme hyzmatlarymyz bardyr. Elbetde aýal erkek we ýaş hiç hili tapawudy ýokdur. Sizede Gazagystan döwletine alty aýlyk raboçi wiza gerek bolsa, Dünýä Syýahat kompaniýamyz bilen habarlaşyň. Slowakiýa. Hiç hili gyzyklandyrjak däl, göni aýlykdan başlajak, bir müň alty ýüz, iki müň ýewro aralygy aýlyk. Bu günki täzelenme size Slowakiýa döwletinden Aýal hem erkek adamlara-da bolýandyr. Ähli iş orunlary ýatdan çykaryň. Bular täze iş görnüşlemizdir. Örän gyssagly wagtda size garaşýas. Profilde adres nomerlerimiz bardyr, arkaýyn jaňlaşyp bilýäňiz. Aýlyk ýagdaýynam ýene bir gezek gaýtalap aýtýan, bir müň alty ýüz elli, iki müň ýewro aralygyndan başlaýar, ondan galyp gidýändir. Biz bilen hökman habarlaşyň! Näme diýýäň? Bilýän, ho, Belarusiýa. Biz Germaniýa barada wideo goýýarsak, köp soraýaňyz. Nirden gidip bolýar, daşynda ortada gidip bolýarmy diýip. Şu gün şo barada aýdyp geçeýin. Belarusiýa döwletine işe ýerleşdirip bermek kymmaty bardyr. Ýöne esas tema bu däl. Belarusiýa baraňyz soň ýa-da Belarusiýada bolsaňyz, Germaniýa geçirip bermek kymmatam bizden

Ýewropaň haýsy döwleti? Hä? Muý men aýtmalam. Latwiýa döwleti barada. Dogry aýtýan näme? Köpde düşeren bolýaňyzlaý. Latwiýa döwleti barada. Latwiýa döwletinde aýal maşgala hem erkek adamlar üçin iş görnüşleri bardyr. Olar gurluşyk ýerlerinde, et kombinatynda, yskybatda. Aýlyk ýagdaý üçin hem kommentariýa ýazyň, hökman size jogap berer. Kommentariýada ýöne diýýäňiz ne adres bar, ne nomer diýip. How jan mugam girip görse ol profilde adresimiz hem bar, nomerimiz hem bar. Arkaýyn biz bilen habarlaşyň. Köp sag boluň. Salam mähriban adamlar! Ilki bilen Dünýä Syýahat kompaniýamyzyň ähli podpisçiklerini ýetip gelýän Bitaraplyk baýramy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan we size baýramçylyk mynasybetli gysgaça bir täzelik aýdyp geçeýin, Italiýa döwletine turist wiza oňaryp bermek hyzmatlarymyz bardyr. Bu örän gyssagly wagtda oňaryp berýär. Biz bilen hökman habarlaşyň! Ýene bir gezek ähli türkmen halkynyň baýramçylygy gutly bolsun! Rumyniýa! Rumyniýa saňa how diýmez-ä! Rumyniýa! Rumyniýa nirde ýerleşýär? Size bu gün Rumyniýadan gaty gowy täzeretler bilen geldik. Habaryňyz ýok aslynda hiç ýeri garaşdyrman gör aýdaýyn, Rumyniýa döwletine üç aýyň dowamynda kimlik alyp bermek hyzmatymyz bardyr. Ondan başga-da bilýän bolsaňyz, Rumyniýa döwletinde işe ýerleşdirip bermek hyzmaty. Eger eliňizde Şengen wiza alsaňyz, Rumyniýa döwletine syýahat etmek hyzmatlarymyz hem bardyr. Salam mähriban adamlar! Bu gün size Dünýä Syýahat kompaniýamyzdan ýene bir uly täze. Biziň dünýä syýahat kompaniýamyz mukaddes toprak bolan Mekge-Medinä umra hajy zyýaraty üçin adamlar kabul edýändir. Sizem umra haja zyýarat edesiňiz gelse ýa-da eneňize, kakaňyza sowgat hökmünde beresiňiz gelse, biziň dünýä syýahat kompaniýamyz bilen hökman habarlaşyň. Ýewropa gitmäniň iň aňsat ýoly bizde bar. Ýewropanyň Slowakiýa döwletinde gowy gazanç etmek üçin iş orunlarymyz bar. Ilkinji bilen Volkswagen maşyngurluşyk zawodynda müň üç ýüz ýewrodan başlap bir müň sekiz ýüz ýewroa çenli aýlyk haky gazanyp bilersiňiz. Ikinji nobatda uly maşyn sürüjiler aýlyk haky bir müň sekiz ýüzden üç müň ýewro aralykda gazanyp bilerler. Iş erkek adamlar üçin niýetlenen. Esasy mesele rus dilini. hökman bilmeli. Biz-ä işimizde alkyş gazandyk, siz hem ynanyp bilersiňiz, Dünýä Syýahat Agentstwasy. Wiý, Slowakiýa size garaşýar. Dünýäň ýüzünde haýsy ýurda gezelenç etmek hasam gyzykly? Meň düşürýän reklamalaryma serediňizde, iň köp isleg, meň pikirimçe, Ýewropa döwletine bar. Muny diýmek bilen, size täzeligim bar, Ýewropanyň Rumyniýa döwletine üç aýyň dowamynda kimlik oňaryp bermek hyzmatlarymyz bardyr. Sizem Rumyniýa döwletine gezelenç edesiňiz gelse ýa-da roboç wiza alyp işlemäne gidesiňiz gelse biziň kompaniýamyz bilen hökman habarlaşyň. Dünýä syýahat kompaniýamyzdan bu gün size uly täzelik. Aýal we erkek adamlarymyz üçin Estoniýa şeýle gowy iş orunlary hödürleýär. Düşünikli çaltyrak aýlyk aýt diýýäňizmi? Aýlyk bir müň sekiz ýüz we iki müň bäş ýüz dollar aralygy. Galan maglumatlar üçin profildäki nomera girip görüň, jaňadan hemme maglumatlary size aýdarlar. Dünýä syýahat siziň mydama ynamly kömekçiňizdir.